Ӕвӕццӕгӕн, ацы мӕсгуытӕ дзурын куы зониккой, уӕд нын бӕргӕ ракӕниккой амӕйай диссагдӕр таурӕгътӕ, ӕнусты дӕргъы цы бирӕ хабӕрттӕ ӕрыййӕфтой, уыдоны тыххӕй. Фӕлӕ уыдон лӕууынц ӕдзӕмӕй. Уӕддӕр ма уыцы ӕгӕрон ӕвӕрӕнтӕй кӕцыдӕр хабӕрттӕ нӕ амондӕн бахъахъхъӕдтой зӕрдӕргъӕвд таурӕгъгӕнджытӕ.
Афтӕ ӕвӕццӕгӕн дыууӕ хъӕуы кӕрӕдзийӕн знӕгтӕ уыдысты. Мӕ кӕрӕдзийӕн фыдмитӕ кодтой. Мӕ дзы иутӕ иннӕ хъӕуӕй лӕгыр сахстой. Мӕ дам, нын йойбӕрц митӕ фӕкодтат, фыдмитӕ. Мӕ нӕ дӕ ӕрцахстам. Мӕ дам, дӕ хъуамӕ фыдмардӕй амарӕм. Ӕмӕ дам,

сӕрдзидза йын хӕссын байдыдтой. Мӕ лӕг афӕссӕры ӕмӕ взӕрдӕр нӕ кӕны хуыздӕр йеддӕмӕ. Мӕ афӕдз рацыдис ӕмӕ йӕ бахуыдтой се лдармӕ. Мадам, хъуамӕ раджы амардаис. Мадам, ды мӕлгӕ нӕ кодтай, фӕлӕ дам хуыздӕр, хуыздӕр фӕдӕ. Ӕмӕ, дам, сӕрдзидза цӕмӕн равзӕрстай? Ӕмӕ, дам, сӕрдзидзайы алцыдӕр и адӕймаджы бары цы хъӕуы, уый. Ӕмӕ, дам, сӕрдзидза йой тыххӕй равзӕрстон. Ӕмӕ, дам, уӕд афтӕ зӕгъай, дам, зондджын лӕг у. Мӕй марӕн нӕй. мадам ӕй ауадзут. Мӕ вермӕнӕ кувгӕ дӕр афтӕ кодтой. Бӕрзӕйӕ тыхджын куыдойнӕ кӕстӕртӕ хъус-иу куы ралыг кодтой, уӕд. Сӕрӕй зондджын. Алы ран дӕр сӕхи, сӕ зондӕй сӕхицӕн фӕндаг скӕнын сӕ бон куыд уа, афтӕ. Ӕвзагӕй та фыццаджыдӕр не взаг рох ма уӕд. Ӕма не взагӕй нӕ кӕдзӕзийӕн зиндзийнӕдтӕ куд нӕ кӕнӕм, фалӕ дзы хорздзийнӕдтӕ куд кӕнӕм ӕма дзы хорз хабӕрттӕ куд хъусын кӕнӕм, Хуцау нин ахӕм арфӕ ракӕнӕд, зӕгъгӕ. Тербазигӕй та уый тыххӕй арфӕ кодтой кӕстӕртӕн. Нӕ рагфыдӕлтӕ дӕр алантӕй рӕстӕгмӕ иууылдӕр хӕцӕг адӕм уыдысты. Мадам цӕй хъаруйӕ хӕцыди. Йӕ базыгӕй нӕ куыста йӕ къухы хъаруйӕ. Той мӕ иу афтӕ загътой, уӕ базыг фидар кӕнӕд. Уымӕн ӕмӕ лӕг алчидӕр йӕ базыджы хъаруйӕ кусы. Ме йой тыххӕй кодтой базыгӕй та арфӕ.
Нӕ фыдӕлтӕм уыд ахӕм ӕмбисонд. Чызг, дӕумӕ дзурын, чындз, ды йӕ бамбар. Уый дзурӕг у арӕх-иу хӕдзары хистӕр йӕ уайдзӕф кӕнӕ исты курдиат комкоммӕ чындзӕн кӕй нӕ дзырдта, ӕфсӕрмы дзы кӕнгӕйӕ, фӕлӕ-иу ӕй кӕстӕр чызгӕн чындзы раз кӕй загъта. Ӕмӕ-иу уӕд чындз курдиат зӕрдиагӕй ӕххӕст кодта, хистӕры уӕздан ныхасӕн аргъ кӕнгӕйӕ. Афтӕ иуӕй-иу таурӕгъты дӕр, кӕд ныхас цӕрӕгойты тыххӕй фӕцӕуы, уӕддӕр йӕ мидис адӕймаджы миниуджытӕм фӕамоны, ӕмӕ дзы лӕг хъуамӕ раст хатдзӕг скӕна йӕхицӕн. хъӕды фос дардта лӕг ӕмӕ ӕрхызхъызыди бирӕ. Ӕмӕ ома ӕрхы былмӕ фыстӕй исчи цӕудзӕн, ӕрхаскъӕфдзынӕн дӕлӕмӕ. Ӕмӕ фосы хицау ӕрдузы дуры сӕр бады ӕмӕ хӕкъуырццӕй кӕуы. Ӕмӕ, дам, бирӕгъӕн йӕхи зӕрдӕ суынгӕг и. Мадам, мӕ фыстӕр нал хъӕуы, ай цӕуыл кӕуы, ой мын нӕ базонгӕ нӕй. Мӕ фӕстӕмӕ рхы ныббырыдис. Мадам Фалӕты ӕрбацӕуы лӕгмӕ, май топп фелвӕстам йемӕ фӕдардтам, мадам ӕм дзуры бирӕгъ лӕджы хъӕлӕсӕй. Мадам фехс, уымӕн дӕр дам дын афон уыдзӕнис. Мадам дын уӕртӕ дӕ фосмӕ ысхъызыдтӕ нӕрхы, иу фысс адавон, зӕгъгӕ. Ӕмӕ, дам, дӕм куы бакастӕн, ахӕм зӕрдиагонӕй кӕугӕ, уӕдта мӕхи зӕрдӕ дӕр сунгӕг ис. Мӕ дӕр уой тхӕй рбацыдтӕн, цӕуыл кӕуыс ахӕм зӕрдиагонӕй. Мадам, ӕхсӕв мӕ хӕдзармӕ куы нӕ ныццӕуон, уӕдта мӕ бинонтӕй иу дӕр нал баззайдзӕн амӕдзысты, дам. Фӕлӕ йӕр цӕмӕй мардыстут, ис дӕр нӕ зонын, йӕ чи дзырдта, уый ис дӕр уыцы заман нӕ бафарстон, зӕронд лӕг уыди, фӕлӕ. ма, дам, мӕ фос та кӕмӕн ныууадзон? Мӕ йын афтӕ зӕгъы, дӕ фос мӕ бар ныууадз. Ӕмӕ, дам, бирӕгъы гӕс куыдӕй ныууадзон? Ды, дам, уӕлӕ тигъмӕ ссӕудзынӕ, ма, дам, куы нынниуай, уӕд бирӕгътӕй уылдӕр рымбырд уыдзысты. Мӕ мӕ фосӕй сӕныччы хъус дӕр нал ӕрбаййафдзынӕн. Ма, дам, ын бирӕгъ сомытӕ кӕны, ӕлымбисӕндтӕ йын хӕссы. Ӕмӕ лӕг нӕ коммӕ кӕсы. Уӕдӕ, дам, дӕ куыдфӕнды афтӕ кӕ. Мӕ иу гыццыл куы ауад, уӕд ӕм фӕстӕмӕ ӕрбаздӕхтис. Мӕ йын афтӕ зӕгъы, сомы дын кӕнын. Лӕппуйӕ, дам, йӕ каистӕм чи цӕры. Хуыцау, дам, мӕ хой кӕдӕй фӕцӕрын кӕнӕд. Ӕз дын дӕ фосмӕ куы бавналон, уӕд. Уый бӕрцы гад уыди. Ӕмӕ, дам, уӕд ай дӕр ахъуыды кодта, ӕмӕ, дам, уӕддӕр мын мӕ бинонтӕ кадджындӕр сты. Мӕ Илиод баууӕндыди. Мӕ сӕхимӕ ныццыдис, ӕмӕ ну, йӕ бинонты фервӕзын кодта. Ерсӕ цӕмӕй ирвӕзын кодта, уый нӕ зонын, фӕлӕ райсомӕй йӕ зӕрдӕ рисгӕ цӕуы, уӕдӕ мӕ фос цы бауыдзысты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ, дам, куы бакасти Сырдузмӕ, уӕд фос ривӕд кӕнынц. Бирӕгъы мӕрдтӕ дзы ис. Мӕ дам, бирӕгъ салы фарс тымбыл зилы. Мӕ дам, бацыд мӕ дам ӕй йӕ хъӕбыс акодта. Мӕ дзы дынджырдӕн нал фыссиуди, хой раласта ӕмӕ йын хой аргӕвста. Ӕмӕ дам мын ды абонӕй фӕстӕмӕ сӕг хӕлар дӕ. Ӕмӕ йӕ уый тыххӕй куывтой, нӕ бирӕгъы хай дӕр сӕфт ма уӕд, зӕгъгӕ. Дзугкойтӕй, дам, бабӕт хуындис. Мӕ уымӕн афтӕ арфӕ кодтой, бабӕтты карӕнмӕ дзӕбӕхӕй фӕцӕр. Сӕдӕ ӕхсай фондз азы, дам, фӕцарди. Иуӕй куы фарсты уой, Баба цас сӕрыстӕгӕ, уӕддӕр-иу сын афтӕ зӕгъ, ӕмӕ, дам, цӕуыннӕ цӕрон? Дыууиссӕдз бинойнаджы уыдысты, мӕ иумӕ цардысты. Мӕ хистӕры бартӕ, дам, мын нӕма исынц, уынаффӕ мӕ къухы ис, зилынц мӕм, кӕсынц мӕм, ӕмӕ, дам, цӕуыннӕ цӕрон? Стӕй, дам, афтӕ базӕронд ис, ӕмӕ ма дзы царммӕ стджытӕ баззади. Ӕмӕ Дам, хевод тӕригъӕд кӕнын байдтойна, дам, дӕсныма цыдысты. Мадам сын афтӕ зӕгъы, ферох, дам, ӕй кодтой. Не рходӕй ортау сырдам какӕса адюм хурмӕсыгтӕй, дӕллаг хурмӕсыг мӕ уӕллаг хурмӕсыг. Мадам, мӕнӕ хур куы ныгуыла, уӕд дам хӕрдӕм ацӕут, мӕ хӕрдгӕй хъӕр кӕнут, мӕнӕ бабӕтты ферох кодтат, зӕгъгӕ. Мӕ афтӕ бакодтой, мадам, хой фӕстӕ марди.
Фыдӕлты мбисӕндты ӕвӕдза цы арф хъуыдытӕ, цы куырыхон мидис ӕвӕрд ис. Алчи дӕр нӕ мбары, куыд бирӕ йыл дзурӕг у цыбыр хъуыдыйад, зӕронд ын йӕ фындз амӕрс ӕмӕ йӕ зондӕй бафӕрс, зӕгъгӕ. Зӕронд стӕг фидар у, хистӕр цы хӕдзары нӕй, уым фарн дӕр нӕй. Ууыл дзуры рагон таурӕгъ дӕр. Афтӕ, дам, схъал сты фӕсивӕд ӕмӕ иу быдыры хъазт скодтой, кафыдысты, фыдӕлтӕ сын уайдзӕф кӕнынц, райсом цӕмӕй цӕрдзыстут.

Мӕ дзы-иу йӕ фыды бирӕ уарзта, йӕ пъадвалы бамбӕхста. Ӕмӕ сыльахам рӕстӕг скодта, ӕмӕ сӕм ницыуал баззадис, ӕмӕ сӕ хортӕ бахордтой, хъал нӕ уыдысты мӕ кафгӕ, мӕлӕйӕд митӕ кӕнгӕ. Ӕмӕ катай кӕнын байдтой, ныр уӕд ӕз фӕуӕм. Мӕ изӕрӕй куы бацыди, уӕд Йӕ фыдӕфсӕр цы дам кӕныс, цыдӕр ӕнкъард дам дӕ. Мадам, мӕнӕ афтӕ, мӕ афтӕ. Мадам, хорз нӕ бакодтад. Кӕд ма уӕм сӕрны фаг хор иугӕддӕр ис, уӕд мӕнӕ уалдзӕг у, ӕмӕ ацӕут, ӕмӕ хор кӕуылты ластат, йӕ уыдон бахуым кӕнут. Ом, дам, мӕнӕуӕн нӕ кӕлгӕ нӕ уыди. Мӕ афтӕ бахуым кодтой мӕ диссаджы хоры задис. Машин фаг кӕнын байдта хӕрынӕн дӕр, мыггагӕн дӕр. Машин цыдӕр ызнаг уыдис, мӕ сӕ ардаугӕ дӕр уыдон кодтой, уӕ фыдӕлтӕ уӕ нал хъӕуынц, зӕгъгӕ. Зондджын уыдысты, вӕццӕгӕн, ӕмӕ. Сӕм ссыдысты, мадам, гӕр мӕнӕ ахӕм дынджыр дур. Мадам, сын ӕфсӕнс райсом, мадам, Йӕ ацы дур куыд бастъигъат, афтӕ. Мӕ тай сӕхимӕ базыдис, мадам, ныл йӕ тых кӕндзысты. Мадам, нын афсӕс ой куы нӕ бастъигъат, уӕд та мӕм хӕстимӕ ӕрбацӕудзыстӕм. Мӕнӕй афтӕ зӕгъы, мадам, райсом куы рбацӕуой, уӕд дам сын афтӕ зӕгъут. Удыгасӕй йӕ куыд бастъигъам. Аргӕвдутӕй ме мах бастъигъдзыстӕм. Мӕ куы ссыдысты, уӕд сын ахсджын цӕуыннӕ дам бастъыгъта дур. Мадам ӕй удыгасӕй бастъигъын нӕ бон нӕу аргӕвдутӕй, ме мах бастъигъдзыстӕм. Мадам Зоди-иу ахсджын адонӕн, дам, ма кӕмдӕр сӕ фыдӕлтӕй чидӕртӕ баззади, зӕгъгӕ. Фӕрсынц ӕй, ды, дам, сӕ цӕмӕй зоныс? Мадам, сымах уӕ фыдӕлты куы мардтат. Уӕд, дам, ӕз тӕмбӕхсгӕ бакодтон, мадам нын сӕ хой амоны. Уӕдӕ, дам, нын уӕды нӕ хистӕрӕй цӕрӕн нӕй, мах йодоны зондӕй цардыстӕм. Мӕ йын дзӕбӕх бынат скодтой, мӕ йын иууылдӕр йемӕ кастысты Жосы лӕгмӕ. Мӕ сын йой зонд амыдта дарддӕр, мӕ сӕхӕдӕг дӕр уже цӕуылдӕрты хӕст кӕнын байдтой. Уымӕн ӕмӕ хӕдзары хистӕр куы нуа уыди, хӕдзар нӕу. Хъуамӕ, дам, дзы сывӕллон дӕр уа ӕмӕ дзы хистӕр дӕр уа. Чызгимӕ лӕппу кӕрӕдзийы уарзтой. Мӕ уӕддӕр ирӕды хабар афтӕтӕ уыдис, мӕ хъуыры ныхст уыдысты. Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн лӕппу дӕр ын къард кодта, чызг дӕр ын къард кодта. Ӕмӕ йе мбӕлттӕ кӕсынц мӕ, дам, цӕй феххуыстам ын кӕнӕм. раскъӕфӕм, дам, нӕ. Мӕ чызгмӕ барвыстой, бамбарын кодтой, Иосафон, Иосафон, ӕмӕ дӕмӕ рацӕудзынӕ. Мӕ чызгмӕттӕн йӕхи расайдта ӕддӕмӕ, йӕ чызг уыдтӕмӕ исты хъуыддаджы тыххӕй рауайы. Ме раскъӕфтой. Мӕ сӕ фӕстӕ куы расырдтой, уӕд адон амӕн чызг йӕ хъӕбысы. ӕма кӕмдӕр къанау уыди. Мӕ уӕддӕр иу бӕхӕн дыууӕ лӕджы хӕссын зын у. Мӕ адоны бӕхтӕ багӕппытӕ кодтой къанауы сӕрты. Лӕппу йӕ фӕстӕ бады чызг йӕ хъӕбысы разӕй ӕмӕ йӕ бӕхы къӕхтӕ къанау ныххаудысты. Ма къӕблес кодта бӕх. Мӕ лӕппу фӕстейӕ бадти мӕ йӕ сӕртӕ атахти, фӕлӕ чызг йӕ быны фӕци. Бӕхӕн мӕ амарди чызг. Ай йе мбӕлттӕ рахастой, ай дӕр йӕхи ныццӕфтӕ кодта мӕ. Йӕр ын къард кӕны, йӕр йӕрдӕм ма мӕ цард цу, йӕр ой уарзтон мӕ, йӕр нали. Ӕмӕ лӕппутӕ сырынӕй-сырындӕр кӕнынц, ома нӕ хойы туг, дам, нӕ ныууадздзыстӕм. Ну, йе фсымӕртӕ чызгӕн. Мӕ сӕм фыддӕр кӕсымӕ лӕппумӕ сырвыста. Аххосджын дӕ? Мӕ мӕм дӕхӕдӕг рцу. Мӕ лӕппу ныццыдис. Йӕхи сарӕзта, хӕрдаммӕ кӕд кӕной маргӕ. Цы уӕлдай дам ма мын? Ӕмӕ кӕртмӕ бахызтмӕ йӕ къухтӕ руагъта ӕмӕ лӕууыди мӕ лӕппутӕ сӕхи ныццавтой. Мӕ сӕм фыд дзуры, иу дӕр ӕм ма бавналӕд. Ӕз ӕй рцӕун кодтон, мӕхи бар мын ӕй уадзут. Ӕма, дам, нӕхер нӕхи бар бауадзут. Ме мидӕмӕ бахудта, ӕма бирӕ рӕстӕг фӕныхас кодтой, йӕ цас рӕстӕг уыди Хуыцау йӕ зонӕг. Мӕ куы рацыдысты, уӕд сӕм дзуры, ацы лӕппуйы мӕ тынг бирӕ фӕныхас кодтон. Мӕ мӕ коммӕ нӕ кастис. Фӕлӕ йын алы хъуыддаг дӕр бамбарын кодтон, Мӕ йӕ мӕ бафидыдтон, ме ннӕ чызджы йын радтон. Мӕ абонӕй фӕстӕмӕ уый йӕ сиахс уыдзӕнис, ме ӕнгуылдзӕй дӕр мачиуал бавналӕд. Уый зондджын лӕг разындис, мӕ йӕхи цоты дӕр бахъахъхъӕдта, мӕ кӕйдӕр мыггаж дӕр бахъахъхъӕдта, уымӕн ӕмӕ кӕрӕдзимӕ арын куы баидтой, туг исын куы баидтаиккой, барӕй мард нӕ уыдис. Мӕ та зондджын лӕг разындис, мӕ афтӕ Бафидаун кодта.
Куыд фӕзӕгъынц, фӕлтӕрты фӕлтӕрддзинад ӕнусты тымыгъы сфидар вӕййы, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ фыдӕлты куырыхон ныхасӕн хъӕуы стыр аргъ кӕнын. Таурӕхъӕн, ӕмбисондӕн цы цаутӕ, цы хабӕрттӕ дзырдтой, уыдон уыдысты зӕрдылдаринаг ӕмӕ хъуыдытыл ӕфтауӕг. Афтӕ хылы рӕстӕджы, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ Лӕппу нӕ бар лӕг амардта. Мӕ муй лӕг марын дӕр никӕй фӕнды. Фӕлӕ йын нӕ бар рауад ивӕццӕгӕн ӕмӕ хъӕумӕ бацыдис. Мӕ ныхасы зӕрӕдтӕ бадынц. Мӕ сын бон хорз загъта, мӕ сӕм дзуры, афтӕ, дам, хылы рӕстӕджы нӕ бары мын лӕг мард ӕрцыдис. Мӕ дам, цы бакӕнон? Мадам зӕронд лӕг сыстадис. Мӕ рахызтим йӕм дзуры, уӕлӕ, дам, тигъ уыныс? Иом кувӕндон ис. Мӕхиордӕм ссу ӕмӕ авд хатты бахъӕр кӕ. Мадам, кӕд дӕ хъустыл иста уайа? Ӕмӕ кӕцы хъӕрӕн уа, уый мын зӕгъдзынӕ. Кӕд ница уайа дӕ хъустыл, уӕддӕр мын ӕй зӕгъдзынӕ. Ӕмӕ Лӕппуйы ӕрдӕм ссыдис ӕмӕ ӕртӕ хъӕры куы бакодта, уӕд кувӕндонӕй дзурын цӕуы. Ацуджыдӕр, дам, дӕ феййафын. Мӕ ма бахъӕр кодтай, Хрим куыд загъта, афтӕ авд хатты. Ӕмӕ куы рцыдис, уӕд зӕронд лӕг сыстад, йӕ фӕрсы, цӕй цы? Мадам, ӕртыккаг хъӕр куы бакодтон, уӕд та мӕм кувӕндонӕй чидӕр дзырдта, ацу дӕр дӕ феййафын. Мадам дын нӕ ныххатыр кодта. Мадамӕй дӕ фырты фырт фиддзӕн ис. Ӕртыккаг хъӕрӕн. Тӕригъӕддзинад авд фӕлтӕры хӕссы. Хъуамӕ йӕ ӕвдӕймаг фӕлтӕр дӕр фида. Стӕй мӕнӕ тугдӕр авд фӕлтӕрмӕ нӕ ивы. Фӕлӕ ахӕм тугтӕй мӕвӕттӕн ӕппындӕр никӕй уыдзысты. Ӕмӕ, дам, дын герой бафиддзӕнис дӕ тӕригъӕддзинад. Геодӕттӕ иууылдӕр фыдӕлтӕ дзырдтой, ӕз дӕ сӕ мӕхи зондӕй не рхъуыды кодтон. Дыууӕрд хорды цардысты иу хъӕуы. Уым сыхӕгтӕ уыдысты мӕ иу хъӕзныг, иннӕ та мӕгуыр лӕг. Ӕмӕ бауынаффӕ кодтой лӕппутӕ мах дӕр, дам, азилӕм. нӕхи фенын кӕнӕм искы акӕсӕм адӕмтӕм, ардыгӕй никӕдӕм цӕуӕммӕ. Мӕ бӕхтыл сбадтысты, бӕхтӕ сцӕттӕ кодтой мӕ хъӕзныгӕн сцӕттӕ кодтой йедтӕ фӕндаггӕгтӕ. Май бацыди сӕхимӕ, мадам, афтӕ афтӕ цӕуынмӕ хъавӕм, мадам, ӕз та сахӕссон. Мӕ йын йӕ фыд афтӕ зӕгъы, ӕз дам дын сӕ дӕ разӕй арвыстон. Ме райдӕр хъуыды кӕны цин арвыста йӕ разӕй. Ма ацыдысты мӕ хъӕумӕ бахӕццӕ вӕййын се ныхасы, йӕ сӕ бӕхтӕ иу рхызтысты мӕ сӕ ныхасы цуртыг цыдысты, уӕд иу бӕх дӕласгӕ кодтой. Бӕхӕй ныхасгӕнӕн дӕр нӕ уыди. уӕлбӕхӕй ныхасгӕнӕн нӕ уыд хъуамӕ рахызтаис. Ӕмӕ сӕм бафӕрсынц, кӕй лӕппутӕ стут? Ма куы фӕзӕгъы, йой лӕппудӕн, зӕгъгӕ, Хъӕзныджы уыцыйадӕй арӕзтӕй мӕ йӕ хъуыды дӕр нӕ кӕнынц. Иннӕ куы ской кодта, кӕй лӕппу, уый, уӕд иуыл ныссин кодтой, алчидӕрӕй сӕхимӕ хуыдта. Мӕй уын кусартӕ кодтой. Мӕй афтӕ-афтӕ фӕзылдысты мӕ алы ран дӕр Йӕ фӕндаггаг йӕ разӕй цыдис лӕппуйӕ, семӕ дӕр ма иу сын сывӕрдтой. Фӕ куы ссыдысты, уӕд дам куы базыдысты, уӕд мӕгуыр лӕджы фыртвӕцӕн уыцы ӕдӕй бацыдис, афтӕ ахӕм ӕгъдау мын скодтой, зӕгъгӕ. Ай бацыд ӕмӕ сӕм дзуры, уӕ хъӕзныгдзинӕдтӕн дӕр дам хӕфтӕ, уӕхицӕн дӕр хӕфтӕ. Сӕуыл, дам, куыд фӕцин кодтой. Мӕ сӕумӕ сыгъдау фӕкодтой. Мӕн, дам, дзы хъуыды дӕр никуы нисир кодта. Мӕ, дам, йӕ ус дзуры, нӕ, дам-иу дын дзырдтон, дӕ фыртӕн, фӕндаг кӕ, зӕгъгӕ. Мӕ, дам, мын ныр кӕсыс, кӕугӕ рбацыди нӕ фырт. Уыдон иууылдӕр дӕхи куыд равдисай ӕмӕ куыд фӕцӕрай, дарддӕр дӕ дӕ хъуыддӕгтӕ афтӕ уыдзысты.
Диссаг сты, ӕвӕдза, ирон таурӕхон бынтӕ. Уыцы цымыдисаг историо нырмӕг нын бакӕны ӕнусты дуӕрттӕ, срухс кӕны ивгъуыд заманты талынг къуымтӕ, раргом кӕны сӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмӕ нӕ бахоны нӕ фыдӕлты ӕвӕджиауы фарны хӕзнадонмӕ.